Үтүө күнүнэн Хаҥалас улууһун уонна Тиитэбэ сэлиэнньэтин олохтоохторо! Бүгүн биһиги Байанай ыйыгар аналлаах сырыыл ньуус биэриибитигэр билиһиннэрэ кэллибит бастакы дьөппөннөөҕү санаторнай оскуола интернат иитиллээччилэрин тэрээһинин эһиэхэ сырдата уонна билиһиннэрэ кэллибит. Этинньи ый биһиэхэ Байанай ыйа буолар. Байанай диэн биһиги хара тыабыт, үтүө-мааны иччитэ буолар. Ырыктаныллар акалар былыр-былыргаттан саамай ытыктыыр иччилэрэ буолар. Байанай буоллаҕына соҕотох буолбатах. Байанайдар элбэхтэр. Булт Байанайа диэн баар. Булду үүрэн аҕалар, булчукка үүрэн аҕалар Байанай диэн баар. Булчуттан куоттарар, булду куоттарар Байанай диэн баар. Кыыллар байанайдара диэн баар. Бултуур тэриллэр байанайдара баар. Байанай буоллаҕына сиэри-туому тутуһар дьону наһаа сөбүлүүр. Сөп сиэр-туом диэн хайдаҕый? Аан бастатан туран киһи бултуу бара иннинэ аал уотун оттунан, алҕанан барар. Баай байанайы мааллыыр. Ол аата кини алаадьыннаан, саламаатынаан, туох баар үчүгэйинэн күндүлээн, көрдөһөр: «Миэхэ булта тосхойон биэр» диэн. Аны бу булчут наһаа иҥсэлээх, наһаа ымсыы, ил эбэтэр наһаа көҥөс буоллаҕына, Байанай киниэхэ тугу даҕаны биэрбэт. Аны Байанай буоллаҕына тыаһыы-ууһу сөбүлээбэт. Тыаҕа баран мээнэ хаһытаа да хаһытаа айдаарар киһини, сөбүлээбэт ол иһин булдун куоттаран биэрэр. Бу дьикти торбут ууран буолан Аал урутум иччитэ атан тэмийэриэ бурдьа бытык баай барыылаах баараҕай байанай тойон эһэн эйигин көрдөһөн ааттаһан айах тутан алҕаан тобуктаан олорон толкунноотоҕо олортон алгы санаан айгырыннаһан буолуохтун иннибэт

албаатаҕым буолуохтун. Хара туортумта хаанырдан алгыс баһа сыраҕаннан дом. Дьоллор уонна иитээччилэр Бүгүн биһиэхэ дьоро күн. Сахалыы халандаарынан сэтинньи ый байанай ыйа буолар. Үгүс эргииринэн биһирии бу ыйы сыл аайы сахалыы сиэрин ситэрэн, туомун толорон ыытабыт. Хотугу тутуу олоҕор ураты суолталаах кэм байанай ыйа буолар. Бу ыйы хайаан да суолталаан, санааҕа ууран тэрээһиннээхтик ыытыахтаахпыт. Байанай баай хара тыа иччитэ, кини эргэнэ хара тыабыт баайын-дуолун, отун-маһын, кыылын-сүөлүн, көтөрүн-сүүрэрин барытын баһы билээччи, көрөөччү-харыйааччы буолар. Байанай олус үтүө санаалаах уонна дэлэгэй. Булчут аар тайҕаҕа бултуу тахсан анаан-минээн көрдөстөҕүнэ, үтүө санаалаах Байанай булт араанын тосхойор. Биһиги оскуолабыт оҕолоро үксэ уолаттар буолалларынан сибээстээн,

күнүнээн күндү көрөөччүлэр. Мин санаторная школа-интернат педагог психологынан үлэлиир Сивцева Татьяна Егоровна диэммин. Бу биһэ оскуолабытыгар сылын аайы Байанай күрэҕэ традиционно буолар, урукку сылларга дьаҥ турбатах, бу билигин дьаҥ турдаҕа дии, дьаҥ турбатах кэмигэр урут биһиэхэ манна республиканскай таһымнаах улахан байанай күрэҕэ буолар этэ. Манна арааһынай оскуолалартан представителлэр кэлэннэр, команда туруораннар күүттээх, үчүгэйдик, көхтөөхтүк кыттан бараллар этэ. Онтон бу быйыл буоллаҕына биһиэхэ Байанай ыйын чэрчитинэн бу дьоро күҥҥэ биһиэхэ күрэхтэһии буола турар. Бүгүҥҥү күрэхпит биһиэнэ икки этабынан барар. Бастакы этапка түһүмэҕинэн бастакы түһүмэххэ оҕолорбут бэйэлэрин билиһиннэрдилэр, Иккиһинэн, интеллектуальнайга таабырын таайдылар, үһүсүһүнэн баллаҕаны балыктааһын диэн оонньуу оҥордулар, кытыннылар уонна төрдүһүгэр баллаҕана оҕолорбут хартыынанан көрөннөр дэһэлбэр кылбаарын отут секунда иһигэр иккис кумаҕы уруйан биэрдилэр. Онтон оҕолорбут ити күрэхтэһиигэ, спортивнай күрэхтэһиигэ билимнэнэ барбыт кэмнэригэр кылааспыт оҕолоро бэйэлэрэ оҥорбут стен газеталарын көмүскээтилэр. Билигин биһиги спортивнай күрэҕи көрө бардыбыт Дьикимдүү көрөөччүлэр, YouTube нөҥүөһүҥээрэччилэр, билигин бу баран иһэбит санаторнай оскуола интернат-залыгар бу манна силбэһэ турар эбит. Онон Бичигэс тугунан коридорунан баран раз спортзалларга түбэһэрбэбитпит. Биһи билигин көрүөхпүт бу спортзалга ол оҕолор оонньуубут дьаллар спортивнай көрүҥнэр билигин ол баран көрүөхпүт.

Үтүө күннэн Хаҥалас улууһун уонна Титэбэ олохтоохторо бу билигин санаторнай оскуола-интернат эһин өттүгэр салайааччытын кытта бу Марина Владиславовнаны кытта кэлэн кэпсэтэ олоробут. Биһиги буллаана маннык боппуруостаах булбу эһиги хыл аайы ыытар эйиккит Байанай. Эһиэнэ республиканскай таһымнаах буллаа ди. Яне бастаан республиканскай таһымнаах этэ. Сыл аайы саас мустарыйга республикаттан кэлэн открытай көрүхтэһи балааччы. Кытталлар этен, тон бу үтэһик икки хылгаттан Дукабыт бастаан улус кенев болбута. Онтон былырыыҥҥаттан там сибээстээн билигин бу бэйэбитигэр атаак оскуолабытыгар эбиһээтиннэ хылаай хэтинниика наһаас инник олохторго ыытабыт. Маннык улахан тэрээһиннэри ыытаҕыт. Аха, биһиги быланы бу санаторнай оскуола оҕолоро, иитээччилэрэ төһө манна оҕо иитиллэһиттэр? Быйыл булана 32 оҕолоохпут республика араас муннугут Оттон ол курдук отту хоту дьылаа ханаабыттан тиийэ бааллар биһиэхэ опсет ототикки диэтинги Аха бу санаторнай оскуолаҕа бу иһи отут икки оҕо иһигэр бу төһө эбии үөрэхтээһин ханнык кружоктар уонна сессиялар баалларый? биһиэхэ сырдатар биэринэр. Биһиэхэ былаана эбии үөрэхтээһиммитигэр онтон такка кружок бар, оны кытта сессия, бокса, инди курдук һэ. Онно боллагына ону таһынан атол эбэһэ не киирэн же программа киирэн же кружоктан булаги. Ону таһынан биһиги общественный педагогтар бээлери ити же байанай бүтүн Хлорой Дмитрий Афанасьевич оҕолорго хылнаайник сиир, илдьэ сылдьар буккалка диэн курдук иһэ. Уонна ону таһынан тон элбэхтэ ас астыырга, ачы кумааҕыннан үлэҕэ иһин хаһыакка хоруйууга иһин үксүтэ общественнай кружоктар буолар. Биһиэхэ буоллаҕына атын оскуолаларыттан уратыбыт диэн итинник кружоктарга секцияҕа оҕолорбут сүүс бырыһын дьалар. Эбиһээтинэ дьалар. Эбиттэн киэһэ аха, эбиттэн киэһэ эбит ити түөрт чаастан саҕаланар, Түөрт чаастан киэһэ алта аҥаарга ыллы барыта онон дьарыктан алларгаллар. Дьарыктан аллар. Оҕолор алта аҥарга ыллы эбэһэ дьарыктаах ыйдьаллар. Ыйдьаллар. Аха, оннуттан бэйэлэрэ били туохпутугар детскай организациябыт эмиэ туспа бэйэтэ туохтаах. Онно киирэн программалаах, онно оҕолору аhaa кини кинилэр эмиэ ити тренердары, психологы кытта бэйэлэрэ эмиэ үксүһэн хайаан түбэлэһэн утары дьалланнар. Уонна уллана тухтин ыытаарыгын бу байанай ыйыгар бу республиканскай таһымна тэрээһин үрдүнэн мероприятие бу тэрээһин үрдүнэн эһиги өссө муҥхалыыр эбит ол муҥхаҕытыгар оҕолор төһө көхтөөхтүк Биһи улаана аны туран оҕолорбут улахан аңардара куорат оҕолоро дии. Ол иһин хороктор булаана букка-алка олох хыстыбата оҕолор эмиэ бааллар. Сиэри-туому билбэт оҕолор, уопсайынан оттон деревня олоҕуттан ыраах оҕолор традиция традиция быһыытынан сэ биһи оҕолорбут буллаҕына үксүтэ куорат оҕолоро деревня олоҕун олох билбэтэх оҕолор бааллар һэ туо булу булту алды сиэри туому билбэт оҕолор онуттан айылҕалыын алтыһар хас биирдии хаха киһитин тула буллаабыйа ол чэрчитинэн биһиги сыл аайы күһүн үлэһиттэри кытта холбоон оҕолорбутун муҥхалата дьээччибит Чэ, быйыл эрэ барбатыбыт сэ. Аһаа, онно баран дьэ оҕолорбут үөрүү бөҕө буолан кэлэллэр. Бэйэлэрэ олох илэ хабаллар булаадьы балыгы. Уонна ол балыктарын, бултарын-алтарын күһү, кыһын саҥа дьылга дьиэлэригэр илдьэ барааччылар. Уонна манна аһыылларыгар эмиэ иһиллэр. Наһаа үчүгэйдик. Уонна оттон туох баар муҥха тугу тутталларын, хайыыларын уже оттон үөрэнэн киирэн баран үөрэнэллэр даҕаны, оннуттан бэйэтигэр туһалаах дьонугар кэһиилээх бараллар Дмитрий Афанасьевич ити чааһыгар наһаа үчүгэй оҕолорго сырдатар уопсайынан наһаа сырдатар холобура киһи да билбэппитин элбэҕи билэбит кинини кытта сылдьаммыт онно то хаас күөл үрдүгэр турар диэн оскуоламыт хаас манна эмиэ бэйэбит тугунан спининнаан удочканан эмиэ оҕолору балыктатааччыбыт оттон көрөн туран ылари эбиһээт Айылҕаны кытта алтыһыыны короче төлүүбүт. Айылҕалыын алтыһары бу саха оҕолоро, саха иһигэр олорор оҕолор билиэхтээхтэр диэн. Саха киһитэ эбээн айылҕалын алтыһыахтаах диэн. Сөп. Махтал биһи биэриибитин бу манан түмүктүүбүт. Мүлүөн бу оҕолорго куола ороҕор туһа ыйдарга көтөрө, олору бу куола ороҕо улаатта. Бу баран тохоро иннэ бу туһаппын, бу кэҥкэйэгэ да өтөрбү маска дын баайаммын төттөөх расстоянияҕа турар гына иитиэхтээхпин.

Көнө оһоҕос буолуохтаах. Оннук. Бу бачча үрдүктээх. Уонча сантиметрийн үрдүк буоллаҕына сөп. Ровнанылар. Бу сүүрэн иһэн бу манна төбөтүн кэтэн кини баачы маннык илдьэ баран. Бу бастакы нүөмэрдээх хапкаһаны бу основном саарбаҕа, солоҥкоҕо, кырынааска ыытыахха Онно социальнай бу манна уйа оҥорон, мэҥиэлээн баран кинини дьэ бу атахпытынан маннык баттаан. Уйаны тардаммыт, бу илиибитин эрэнэммит аны иитиэхтээх уонна баллара өттү маннык тутар диэн. Дьэ уонна бу кини ыырыгар мана хаары хаһан көмөн көспүт гына иитиэхпин сөп эбэтэр манна мас көҥдөйүгэр мэҥэ ууран баран ол иннигэр эмиэ аны ууруохпун сөп.